Noswaith dda i chi gyd, yy Ceri, Anwen, James sy yma. Yy gobeithio bod chi gyd yn iawn. Gobeithio bod chi'n gallu gweld y sgrin gyda'r drysau. Felly ma' gyda ni yym Q and A heno, yym dylsech chi fod â mynediad i hwnna ar eich dyfais. Yym a dylsech chi yn gallu cer, um, ateb anfon cwestiynau ato ni, um, fel bod fi'n gallu ateb nhw felly uh, wrth i ni fynd, bydden nhw'n cyrraedd yn y Q&A a'i fynd nôl amlaen. Felly, os chi newydd ymuno gyda ni, croeso, mae'n hanner ar wedi pimp, so fi ar fi'n dechrau felly um, y cyflwyniad heno. Mae ein gyflwyniad i flwyddyn deg, un ar ddeg, deuddeg a tair ar ddeg. So unrhyw un mewn gwirionedd sy'n sefyll ar oliadau, ym Mro Eden eleni, gobeithio bydd e'n defnyddiol i chi um, ac i rhieni. Holl bwrpas y peth yw bod ni'n gallu mynd drwy hwn gyda'n gilydd um, a bod ni fel yn dangos i chi fel rhieni um, beth sydd angen i'ch plentyn wneud. A wedyn ni, gobeithio bydd hwnna yn ddefnyddiol iawn i chi. Felly mae'r sgrin yn chwarae lan ar hyn o bryd. Um, a fi'n clywed fy hunan nôl ar fy ffôn. Felly dwi ddim eisiau hwnna chwaith. Iawn. Iawn, felly Gawn ni weld sut ni'n gallu estyn hwn chydig bach. Gwych. Oes rhywun yn gallu rhoi yn y chat bod chi'n clywed, byddai hwnna'n help um, garw i fi, neu yn yr Q&A. Oes rhywun yn gallu anfon neges jyst i weud bod popeth yn iawn, bod chi'n clywed? a wedyn ni newn ni fynd fynd o fyna. Mae'n ychydig o time delay. Mae'n gallu bod mae nifer ohonoch chi wedi cyrraedd nawr. So dyma'r sesiwn cyfrwng Cymraeg. If you're not well speaking, this is the Welsh language event um, to discuss um, revision and revision techniques for facing exams in Bro Edern. Um, the English language session is at quarter past six. So if you'd like to return at quarter past six to hear the session in English, you're obviously welcome to do so. But this is the Welsh language event at half past five. So sesiwn cyfrwng Cymraeg yw hwn. Um, diolch yn fawr iawn. So fi jyst yn aros i weld os oes unrhyw negeseuon wedi cyrraedd fan hyn. Um, popeth yn iawn, meddwl rhywun, felly mae hwnna yn, yn gret. Medru clywed a gweld y sgrin, mae hwnna yn wych. Felly, um, dyma sut chi'n anfon yy negeseuon draw yym ynglyn â'r yym unrhyw gwestiyne sy gyda chi fydda i'n ateb nhw siŵr o fod ar ddiwedd y sesiwn yym er mwyn i fi beidio gorfod jyglo lot o sgriniau yym felly chi'n gallu gweld a chi'n gallu clywed felly wnawn ni fwrw mlaen yym felly. Y peth cyntaf gyda sgiliau adolygu um, yw'r drefn. Bydd angen trefn arnoch chi a trefn ar eich plentyn. Mae yna fath beth y dyddiau yma a chas pensil ar gyfer aroliadau. Mae'n goffa bod yn dryloyw um, mae Cybac a er, bob um, bwrdd arholi yn mynnu hynny erbyn hyn. Mae'ch plentyn angen offer, yn ewedig ar gyfer arholiadau maths, mae e dal yn syni ni faint o ddisgyblion sydd yn cyrraedd arholiadau heb offer, maen nhw angen ymarfer gyda'i hoffer, a hefyd ma' nhw angen chimod ymgyfarwyddo gyda nhw yn enwedig pethe fel cyfrifiannell achos ma' nhw gyd yn gweithio mewn ffyrdd gwahanol so cyfrifiannell cwmpawd ma' nhw gyd yn gallu bod yn wahanol ag onglydd hefyd yym Mae'n gyfle i brynu lot o stationery, so chimod mae disgyblion gwahanol yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol a mae post-it notes yn gallu bod yn ddefnyddiol. dyfyniadau ar y wal, a defnyddio gwahanol liwiau ac yn y blaen. Mae'r holl bethau yma yn gallu bod yn ddefnyddiol iawn i sicrhau bod popeth gan eich plentyn a bod nhw'n gallu uh, dysgu mewn ffordd effeithiol. Mae rai disgyblion yn, yn elwa o gael pethau mewn gwahanol liwiau ac yn y blaen, yy lliwio pethe mewn a rhoi pethe mewn trefn, felly ma' hwnna yn mynd i fod yn help. Hefyd f- i chi fel teuluoedd, ma' hwn yn enghraifft o fwrdd du yng nghegin ffrind i fi oedd â merch yn wneud tygau a wedyn ni jyst bod nhw fel teulu yn gwybod beth sy'n digwydd bob dydd a bod chi fel teulu'n hollol ymwybodol pryd maen nhw angen cyrraedd yr ysgol ar gyfer arholiadau ac yn y blaen, beth sy'n digwydd, ble mae'r pwysau adolygu. ac yn y blaen o ddydd i ddydd. A wedyn y pleser wrth gwrs i fynd o fan hyn i fedru croesi nhw gyd bant yym wrth i'r cyrsiau fynd yn eu blaenau. Felly yym ma' hwn yn drydariad welwn ni fl- yy welais i ychydig o flynyddoedd yn ôl ynglŷn â year 11 homework, adolygu, adolygu, adolygu yym a beth ma' hwn mewn gwirionedd yn golygu. A ma' plant yn aml yn gofyn wel fi ddim yn gwybod be fi fod i wneud a rhieni falle'n gweud yr un peth yym beth maen nhw actually fod i wneud, beth mae adolygu yn golygu, a'r cwestiwn yw, ydyn ni wir yn credu bod disgyblion 1 ar 15 oed, neu 2 ar 15, 19, os maen nhw'n blwyddyn 11, 12 a 13 ar ddeg, yn gwybod beth sydd angen iddyn nhw wneud. Mae yna wahanol bethau, um, so oedd rhain yn cwpl o sleidiau cyn yr aroliadau math tygau, Un peth i ni dynnu sylw ato chi, ato fe, so maen nhw wedi wneud yr holiad rhifedd yn mis Tachwedd, falle bydd rhai disgyblion yn ail sefyll, um, ond hefyd mae arholiad mathemateg nawr, maen nhw wedi wneud yr un rhifedd, mae hwn yn arholiad gwahanol, chymod, mae rhywbeth fel maths, mae'n bwnc ymarferol. Yr unig ffordd o adolygu yw ymarfer Yym, ch- chi'n meddwl am pynciau fel addysg gorfforol neu celf fel pwnc ymarferol, ond hefyd ma' rhywbeth fel maths yn ymarferol. Yym, hen gwestiynau, gweithiwr nhw mas, gwirio atebion a rhoi terfyn amser. A ma' hwn yn rhywbeth wirioneddol bwysig. Ma' disgyblion weithiau yn treulio gormod o amser Yym so ma'... chimod, ma' isie chi ystyried pa mor hir yw papur yn yr haf, ac os yw'r papur yn yr haf yn awr neu'n awr a hanner neu'n ddwy awr, yna does dim pwynt cwblhau'r un faint o dasgau mewn arholiad yym am ryw saith awr wrth i chi ymarfer, chi'n gwybod? Ma' isie wneud yr holl adolygu gynta, adeiladu corff o wybodaeth, a wedyn i ymarfer y papurau yn yr amser penodedig sydd gennych chi. Un peth arall gyda mathemateg yym ar gyfer disgyblion TGAU, yym os chi'n mynd i adolygu mathemateg ar YouTube, mae e'n athro Doctor Gareth Evans o Ysgol y Creuddyn, yym mae e wedi creu llwyth o fideos a wedyn 'ny dyma'r yym codes. So dyna rif y fideo. Um, os mae'n gweud rhy, mae fe ar gyfer rhifedd, os mae'n M, mae fe'n mathemateg, a wedyn ni, mae'r ail ythyr yn wedyn ni yn sôn wrthych chi pa haen yw e. Felly, os oes gennych chi blentyn ym mlwyddyn 11, mae hwnna'n bwysig ar gyfer sicrhau taw mathemateg maen nhw'n adolygu ar gyfer yr haf. A wedyn ni, os oes gyda chi blentyn blwyddyn 10 sy'n mynd i fod yn sefyll rhifedd um, yn yr yn yr hydref, mis Tachwedd, yna mae eisiau sicrhau wedyn bod nhw'n edrych ar y pethau cywir. Um, so dyna sut chi'n dadansoddi teitle'r fideos ar YouTube ar y channel Adolygu Mathemateg. Felly pan yn ni'n gweud beth yw mae eisiau adolygu yn aml iawn, mae plant, fi'n siŵr mae, mae ymenydd nhw'n edrych fel hyn, dyn nhw ddim cwyt yn siŵr beth maen nhw angen wneud. A wedyn 'ny, beth yw adolygu? So peth cynta dwi isie dangos i chi fan hyn yw cromlin um, Ebbinghaus, Almeinwr da wrth gwrs, Herman Ebbinghaus, a'r cromlin anghofio. A wedyn 'ny, wrth i chi ddysgu rhywbeth yn y fan a'r lle, roeddech chi'n cofio 100 y 100 ohono fe, o fewn 20 munud, chi'n gallu gweld fan hyn, fyddwch chi dim ond yn gallu cofio 58 y 100 o beth ddysgoch chi am ugain munud yn gynharach. O fewn awr, mae fe'n llai na hanner, ac wedyn ni, o fewn diwrnod, fyddwch chi 'di anghofio 33 y cant. Felly, y peth pwysig fan hyn mewn gwirionedd, yym, gyda adolygu, os chi'n wneud e y diwrnod cyn, "w, wna i adolygu y diwrnod cyn", meddai'r plentyn, yna y diwrnod canlynol, dim ond 33 y cant o beth 'dach chi co- o chi 'di astudio diwrnod cyn fyddwch chi'n cofio. Felly be sy'n bwysig bwysig wedyn ni yw bod chi'n ail ymweld â fe. Mae'r um, free fall yn y cromlin yn gallu cael ei addasu os ych chi'n ail godi'r wybodaeth ail waith, trydydd gwaith ac yn y blaen. Nawr, dych chi methu gweld fan hyn, ond dwi mewn swyddfa dywyll a mae'r golau newydd yn ddiffodd. Dyna ni, dyna welliant. A mae'r golau a'r sensor a dwi'n amlwg yn eistedd llonydd. Felly dyna'r gromlin gyda um, Ebbinghaus. Um, chi'n gallu, mae'r free fall yn digwydd fan hyn, ond wedyn bod chi'n mynd dros dy fe to, a wedyn ni mae'n codi fe nôl, a mae'n golygu wrth i chi fynd drwyddo fe mwy o, mwy o weithiau, um, erbyn i chi wneud yr ail trydydd tro, rydych chi'n anghofio fe ar gyfradd llawer mwy araf, so chi'n cadw'r wybodaeth yn y cof. O ran adolygu effeithiol a chanlyniadau llwyddiannus, chi'n gallu gweld fan hyn gwahanol elfennau o fywyd ysgol, Felly'r ymarfer gwahanedig 'ma yw yym lle chi'n gwahanu fe, bod chi ddim yn dysgu fe i gyd mae'n un diwrnod, chi'n edrych chydig heddiw, mynd dros dy fe to falle mewn tridiau, mynd dros dy fe to'r ddiwedd yr wythnos, ail ymweld â fe wythnos nesaf ac yn y blaen. Ymarfer adalu yw pan chi'n adalu'r wybodaeth, bod chi yn, uh, yn Saesneg, retrieval practice yw adalu gwybodaeth. Um, A fan hyn rydych chi yn cael papur gwag a chi'n gorfodi eich hunan i gofio gymaint â phosibl o'r wybodaeth a bod chi'n sgwennu fe mas ac yn y blaen, yn hytrach na darllen dros eich nodiadau, bod chi'n ad-alw fe eich hunan, gweld faint chi'n gallu cofio, a wedyn gwirio hwnna wedyn yn erbyn eich llyfrau a marcio fe. Meddylfryd yn amlwg yw'ch ffram o feddwl, a bod chi angen meddylfryd positif ar gyfer wynebu yym yr arholiadau, a mae hwnna'n dod oddi wrth pob math o, o bethau um, o ran y plentyn a'i ffrindiau nhw ac ydyn nhw yn, yn hapus ar y pryd ac sut mae pethau gatre. Felly mae angen lot o gefnogaeth oddi wrth o ni fel ysgol ac oddi wrth teuluoedd ar adeg anodd fel arholiadau. Cefnogaeth hefyd yn beth sy'n dod o'r ysgol ac o gytre Yym achos os nag oes cefnogaeth yn aml iawn mae disgyblion yn poeni a wedyn ni yy yn olaf yn y golofn fan hyn chi'n gallu gweld presenoldeb sydd yn yn hanfodol chimod mewn gwersi ar hyn o bryd mae disgyblion yn Gwneud gwaith cwrs, mae yna arholiadau llafar Saesneg yr wythnos hon gyda blwyddyn um, 11, mae yna arholiadau ymarferol gwyddoniaeth wedi bod wythnos diwetha. Os ych chi'n gwneud lefel A, mae yna bethau high stakes yn digwydd drwy'r amser, chi mod gyda gwahanol elfennau o'ch cwrs chi, mae pethau fel celf a lot o bynciau megis um, y cyfryngau ac yn y blaen, Mae yna lot o waith cwrs, lot o waith parhaol yn digwydd, uh, parhaus yn y gwersi. Felly mae, mae presenoldeb, gallwn ni ddim fel ysgol pwysleisio ddigon pa mor bwysig yw presenoldeb. Ni dim ond yn gallu helpu'ch plant chi os yw nhw yn yr ysgol. A os yw'r holl bethau yma yn, yn ei lle, gwahanu yr ymarfer a dalw y meddylfryd bositif, mae yna ddigon o gefnogaeth a presenoldeb. Mae'r holl bethau'n dod at ei gilydd a mae hwnna'n gobeithio mynd i arwen at lwyddiad. Os oes un o'r pethau na'r goll, rhywbeth fel gwahanu'r ymarfer. Chi newydd weld o'r llun y cromlin yma. Iawn, os chi ddim yn, yn gwahanu'r ymarfer yn gyson dros gyfnod o amser, chi... sdim syndod wedyn taw panics fyn' i'r olaf fyn' 'na. Ma' angen ad-alw, os chi jyst yn myn' i iste 'na'n darllen dros y'ch nodiade gyda highlighter pen yn lliwio fe gyd mewn, ma' hwnna'n myn' i fod yn strategeth aneffeithiol, ni'n gwbod dyw pethe fel 'na ddim yn gweithio. A ma' rhieni weithie'n gweud oh they're really busy upstairs, ma' nhw'n brysur, ma' nhw 'na am orie, ond beth ma' nhw actually 'neud yw'r cwestiwn sydd angen chimod i ni ofyn, Ydyn nhw'n wneud defnydd da o'u hamser? Ie, falle bod nhw'n treulio lot o amser yn yna, ond ydy fe yn rili, rili yym effeithiol. Nawr, mae Damien Benny bellach yn bennaeth yn Ysgol Penrhyn Rheol yn Abertawe, Penrhewl fi'n meddwl, nhw'n galw fe'n Abertawe. Um, a wedyn ni, Discable to Guy sy'n galw fe fan hyn, mae'n ysgol 11 i 15 yn Abertawe. Um, ond mae e wedi holi Discable sydd wedi wneud yn dda yn Sky. a fi'n gwybod mae'n lot o rhieni sydd ar-lein hyn am wn i fod yn rhieni TGAU blwyddyn deg ac un ar ddeg, ma'ch um, plant chi yn wynebu lot fawr o chimod o aroliadau, mae'n lot fawr o bynciau. Felly mae hwnna'n um, chimod, rhywbeth i chi, i chi ystyried. Yym, os oes gyda chi blentyn yn y chweched, yn amlwg mae'n lot llai o byncio, ond mae dwyster y wybodaeth yn mynd i fod yn, yn llawer yn, yn wahanol iawn iawn, a swmp y gwaith fesul pwnc yn mynd i fod y gymaint, gymaint yn fwy. Felly, um, yn amlwg mae'r disgybl yma wedi llwyddo yn arbennig o dda, um, a mae hwn o yn gyfres o drydariadau o cyn Covid, ond maen nhw... mae e'n gyfres dda iawn o drydariadau gan Damian Benny, felly mae'n werth rhannu nhw gyda chi. Felly, o ran y TGAU, a fi ddim yn credu bod hwn yn wahanol i lefel A, y disgybl yma wedi dechrau adolygu yn hanner tymor Chwefror. So dyma pam i ni'n wneud hwn heno. So ma' yy cwpwl o wythnose i fynd nes hanner tymor Chwefror yym ond ma' isie chi ddechre meddwl falle am drafod gyda'ch plentyn a ma' isie ddisgyblion i ddechre meddwl am gasglu stwff at 'i gilydd, sicirhau bod yr holl adnodde 'da nw, bod 'u nodiade nw'n gyfan a meddwl bod nw mewn lle wedyn 'ny i ddechre adolygu. 'Dyn nw ddim isie dechre mynd at i adolygu, ffeindio bod nodiadau ar goll, bod hwn ddim dan nhw, dyw'r llall ddim dan nhw. Mae'r sortio yma angen bod yn digwydd a wedyn i bod cyfle um, i, iddyn nhw fedru llwyddo os, os yw popeth i gyd yn ei le. Um, Hefyd, yn amlwg, dyn ni ddim yn disgwyl i disgyblion dreulio holl hanner tymor chwefror yn adolygu. Byddai'r oriau yn cynnyddu llawer wrth i'r amser fynd mlaen, a wedyn 'ny yym wrth i ni fynd ar yn agosach at yr aroliade, os yw'r aroliade ddynesu ac yn y flaen. Yym so chi'n gallu gweld fan hyn, mis cyn yr aroliade, bydde hi'n adolygu dwy i dair awr ar ôl ysgol a hyd at chwech awr yym ar ben wythnos. Mae e'n lot, Ond chimod, ma' ma' r- ma'r arholiadau yn yn heriol, ma' lot o swmp o waith gyda'r disgyblion i wneud. Mae e'n gyfnod dros dro ym mywydau eich plentyn, cy- un cyfnod yn unig yw e, allan o'u bywyd cyfan nhw, mae e'n mynd i fod yn gyfnod bach iawn wrth edrych nôl. Ond dwi ddim eisiau edrych nôl a meddwl, 'w, galle fi 'di wneud hwn, galle fi 'di wneud llall, galle fi 'di wneud mwy. Bydde hwnna wir, wir yn drenu. Mae disgyblion angen meddwl faint o waith maen nhw'n teimlo maen nhw angen wneud a mynd o hynny. Y pedwerydd pwynt fyna, mae'n gweud bod chi wedi dechrau ar y wybodaeth gefndir, nid wneud cwestiynau arholiad. So mae angen adolygu gyntaf, mae eisiau adeiladu'r swmp o wybodaeth, a wedyn ni wneud y cwestiynau arholiad um, reit ar y diwedd, um, achos does dim pwynt gwastraffu papur arholiad a wneud nhw ar adeg pan ych chi ddim yn barod a, amdanyn nhw. Um, y pumed pwynt fan hyn, dwi ddim wedi treulio amser hafal, ar bob pwnc. Mae hi'n gweud fan hyn oedd yn dibynnu pryd oedd wedi gorffen y cwrs a faint o adolygu oedd wedi wneud o fewn gwersi a wedyn ni oedd hi hefyd yn treulio lot o amser yn gwella ei mannau gwan hi o ran gwybodaeth. A mae rhaid i chi fel disgybl chimod, blwyddyn un ar ddeg, deuddeg, tair ar ddeg, blwyddyn deg, mae'n cymryd lot o hunanymwybodaeth rili i chi fod yn gallu gweithio mas beth yw'ch gwendidau chi, ond mae disgyblion, mae'n lot yn haws a mae'n lot mwy o hwyl i dreulio amser y pethau chi'n deall, y pethau chi'n hoffi, a wedyn ni beth sydd angen mewn gwirionedd yw meddwl beth yw'r pethau, ble chi wedi gwneud pethau'n wael, mewn profion, pa bethe chi ddim cweit yn deall a treulio amser ar reina yn lle. Mae hyblygrwydd wedyn yn bwysig, oedd hi'n hyblyg, hyblyg gyda'i hamserlen ac yn newid e os oedd rhywbeth yn cael ei wneud yn yr ysgol, neu os oedd hi eisiau dyblu lan, falle bydden nhw'n wneud rhywbeth yn yr ysgol, bydde hi hefyd yn wneud yn y nos er mwyn hoelio pwnc yn llwyr. Wedyn ni, oedd hi'n um, rhannu'r pynciau lan, Yn hytrach na treulio awr yn gwneud hanes a wedyn awr o Saesneg, bydde hi'n penderfynu ar fatha topigau um, a dysgu nhw ar y cwf a hoelio fe dim ots pa mor hir fydde fe'n cymryd. So gwedwch, yn hytrach na jyst dweud hanes, yna jyst meddwl, reit, dwi'n mynd i edrych ar De Africa neu dwi'n mynd i edrych ar, chi'n chi'mod, y Natsïed, edrych ar un agwedd, um, a wedyn ni jyst hoelio un agwedd fanna yn hytrach na jyst gweud hanes yn gyffredinol. Neu chimod gyda'r gwyddorau chi'n gallu torri rein lawr i bynciau penodol iawn. Oedd hi'n hollol glir ar y pynciau sydd wedi bod yn ei ei haroliadau hi. Yym dros y cyfnod diwetha mae CBAC wedi torri ambell i bwnc yym allan i ambell i dopig felly allan o ambell i bwnc, fel yn ieithoedd modern gyda ni oedd pump yym thema wedi cael eu tynnu allan allan o 18, yym ond 'leni ni'n disgwyl bod popeth yn mynd i gael ei arholi a bod popeth yn mynd i orfod cael ei adolygu unwaith eto. So ni'n hollol glir beth ydy angen adolygu a wedyn ni oedd hi'n cael rhestrau adolygu gan adrannau, a wedyn ni oedd hi'n mynd trwy rein i weithio mas cryfderau gwendidau a gweithio mas wedyn sut oedd hi'n mynd i dreulio ei hamser. Um, gan bod ni'n trafod cybac fan hyn a um, bod hi'n hollol glir ynglyn â cynnwys yr aroliadau, um, chi siwr o fod wedi darllen yn y wasg, llynedd ac yn y blaen, um, ni wedi cael cwpl o flynyddoedd o athrawon yn pennu graddau. yn amlwg ni wedi mynd nôl i aroliade llawn llynedd a eto yym eleni yym roedd y graddau y ffiniau graddau llynedd yym ychydig yn wahanol i'r arfer ac ychydig yn is er mwyn gwneud yn iawn am y ffaith bod y disgyblion wedi cael cyfnod mor anodd yn ystod y pandemig ond y disgwyl leni mae'r ffiniau graddau mynd i fod dipyn yn uwch a nôl tuag at ble oedden nhw yn 19... yy 19... 2018 a 2019. So ni'n mynd nôl i'r tiriogaeth 'na, nid ble oedden nhw'n 2020 a 2021. So os oes gyda chi blant hŷn, fel brodyr a chwiorydd hŷn sy wedi bod trwy'r system yn ystod y cyfnod Covid, yym roedd y ffiniau graddau um, yn fwy caredig gyda nhw na maen nhw'n mynd i fod haf yma. Mae'r plant yma wedi bod trwy'r un peth, fi'n gwybod, fi'n cytuno gyda chi, mae fe'n anheg, a dylse fod ystyriaeth o hyd, ond mae nhw, mae e tu hwnt i'n rheolaeth ni, mae e gyd i wneud gyda'r byrddau holi ac yn y blaen, a'r penderfyniadau sy'n cael ei wneud uh, yn ganolog yym a maen nhw yn mynd i fod yn mynd nôl i ble oedden nhw cyn y pandemig. Wedyn ni o ran um, strategaethau adolygu, oedd y ferch mae'n defnyddio Quizlet, um, mae hwn yn rhywbeth sydd ar-lein, mae chi'n gallu defnyddio fe am ddim, mae gan, gennym ni fel ysgol lot fawr o setiau Quizlet, chi'n gallu creu ffach gardiau a gemau lle, lle chi'n gallu adolygu pethau fel yna. Hefyd, chi'n gallu cael app Quizlet ar eich ffôn, a ma' hwnna yy yn rhywbeth hynod hynod o werthfawr chi'n gallu yym defnyddio ar gyfer ad-dal y gwybodaeth a ar gyfer yy gwahanu, chimod chi'n gallu wneud pwnc yym falle heddi, gadael e am dridiau, dychwelyd ato fe ddiwedd yr wythnos ac yn y blaen, a mynd nôl a chwilio am am Quizlets, ma' 'na siŵr o fod lincs yn Google Classrooms i ein plant ni yym hefyd, chimod, ma' ma' rai disgyblion yn hoffi creu fflachgardiau eu hunain, yy ma'r broses o sgwennu nhw yn ffordd o adolygu a wedyn dysgu nhw ar y cof wedyn. Wedyn oedd hi'n defnyddio ei mam, a'r ma- a'r fam yn yn pennu pwnc off top ei phen, a wedyn byddai hi'n ad-alw a gweud popeth oedd hi'n gallu cofio. Hefyd, mae e'n gweud fan hyn, a ni 'di sôn am hwn gynne, yym tasgau wedi amseru, er enghraifft yn hanes, rhoi deng munud i'w hunan i sgwennu popeth oedd hi'n ei gwybod am ryw agwedd benodol. Achos unwaith eto, mewn arholiad, bydd dim tair awr dych chi i wneud cwestiwn, byddwch chi angen gweithio dipyn yn gynt na hynny. Wedyn ni, uh, retrieval practice, yr adalw gwybodaeth yma oedd ein prif ffordd hi o adolygu, sef, sef lle oedd hi'n dechrau gyda darn gwag o bapur ac yn sgwennu lawr y pethau roedd hi'n gallu cofio. Falle oedd hi'n gwybod bod yna pimp pwynt yn wneud gyda rhywbeth, a wedyn ni oedd hi'n cael papur gwag a sgwennu'r pimp peth allan wedyn ni, a wedyn ni'n mynd nôl i'w llyfr ysgol a agor hwnna a marcio fe yn erbyn hwnna. mae adolygu yn broses weithredol. Mae eisiau chi wneud rhywbeth drwy'r amser. Dwi e ddim yn broses goddefol lle chi'n eistedd nôl, jyst yn darllen dros rhywbeth, bach o highlight a bach o liwio mewn. Nid yw hwnna'n mynd i fod yn effeithiol. Mae'n gorfod bod yn weithredol, yn active a revising er mwyn iddo fe fod yn effeithiol. Defnyddio Quizlet oherwydd oedd e'n haws. Byddwn ni wir yn argymell um, Quizlet achos mae e yn hynod, hynod effeithiol. A wedyn ni, Wrth i'r arholiadau ddod yn agosach, wrth iddyn nhw ddynesu, oedd hi wedyn 'ny yn symud o adolygu ffeithiau, adolygu cynnwys, oedd hi wedyn yn mynd i wneud cwestiynau arholiad. Defnyddio y cyfnod cynnar i adeiladu'r wybodaeth ac yna defnyddio'r wybodaeth wedyn 'ny i daclo papur. Yym ma' 'na GCSE pods, 'dyn ni ddim yn defnyddio nhw fel ysgol, 'dyn nhw ddim ar gael yn Gymraeg, yym a wedyn 'ny oedd hwnna'n rywbeth oedd hi'n defnyddio yym ar gyfer gwahanol bynciau. A'r peth ola mae e'n dweud, yn amlwg ma' hon yn ferch alluog, yym ond mae'n gweud peidiwch â jyst rhoi e lawr i dalent, Ar ôl holi hi, oedd e'n gallu gweld oedd hi wedi gweithio yn hynod, hynod o galed er mwyn sicrhau y llwyddiant hwnnw. Yym ma' gyda ni daflenni ynglyn â adolygu yym ym Mro Eden, felly byddwn ni'n rhannu rhein yym gyda'n disgyblion ni cyn bo hir. Mae'n sôn am wahanol yym strategaethau adolygu, sef y rhai ni 'di sôn, ymarfer ad-alw, ad-alw gwybodaeth, cwestiynu, ac ymhelaethu, rhoi enghreifftiau go iawn, sydd yn rhywbeth pwysig iawn mewn pethau fel daearyddiaeth a um, gwyddoniaeth, enghreifftiau go iawn. Mae gyda chi'r theori, ond wedyn mae angen enghreifftiau go iawn. Y gwahanu wedyn ni fan hyn, y spaced practice, os ych chi'n edrych ar y teils yma, bod chi'n rhannu pynciau allan dros gyfnod o wythnos a dychwelyd at bethau. Wedyn mae gyda ni um, interleaving, lle bod chi'n rhannu pethau lan a gwneud nhw mewn trefn, ond jyst wneud un agwedd ar y tro yn hytrach na wneud pwnc cyfan. a wedyn 'ny yy llawysgrifen a lluniau, falle ma' diagramau wir yn helpu rai disgyblion yym i ddysgu. Ma' pob math o adnoddau adolygu gyda ni, yn bennaf Google Classroom lle mae'r holl stwff gan yr adrannau yn cadw nhw mewn fanna. Mae gan rai adrannau fel Padlet a pob math o bethau fel 'na. Wedyn 'ny yym wel hwn yn enghraifft wnes i ddefnyddio gyda fy nosbarth yym Almaeneg cwpl o flynyddoedd yn ôl, um, adolygu tan yr arholiad llafar, jyst rhoi un fel gwahanol agweddau bob dydd um, iddyn nhw edrych arnyn nhw, jyst tasgau bach, torri fe gyd lan, a falle bod nhw'n gallu gwneud hwn i hunain hefyd, jyst edrych ar gwahanol agweddau, jyst falle tasgau fydde'n cymryd rhyw 5 munud, 5 neu 10 munud, a gwahanol bethau. chimod, bob dydd. Ma' hwnna'n gallu bod yy yn rywbeth yym arbennig o o o effeithiol, a bod y plant yn rhoi trefn a a wedyn gwasgaru fe mas, a wedyn 'ny sicrhau bod hwnna wedyn 'ny yn yym yn digwydd. A wedyn ni, ie, does gen i ddim byd lot mwy i ddweud mewn gwirionedd. Chimod, be sy'n siwlio drysau, be sy'n mynd i fod yn y papurau, ni ddim yn gwybod hwnna. Maen nhw gyd yn cael eu gosod yn, yn ganolog, ni ddim cweit yn siŵr beth sydd ar y gorwel. Um, ond yn amlwg, ni yma i helpu disgyblion. Fe fydd yna sesiynau adolygu ar ôl ysgol, mae Mr Foyle yn gyfrifol am yr amserlen. Mewn nifer o bynciau fe fydd yna sesiynau adolygu dros y Pasg. Um, a ni wedi clywed pobl yn gweud yn y gorffennol, un, GCSE success, yn enwedig yn y TGAU, is made in the Easter holidays. Chimod, bod bod y llwyddiant yn cael ei adeiladu yn ystod y gwyliau y gwyliau Pasg. Nawr, fi'n dirwyn i ben, so os oes gennych chi gwestiynau, fi'n awgrymu bod chi'n rhoi nhw mewn nawr. Os oes gyda chi gwestiynau penodol, um, Mae e'n chwech o'r gloch bron a bod, yym felly ni yn dirwyn i ben nawr, ond chi ryw ugain eiliad y tu ôl i fi, felly wna i jyst aros nawr i gl- i weld os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, rowch nhw yn y Q and A, a wedyn ni allwn ni fynd yym o fan'na. Fi'n trio symud hwn rownd. Ie, felly diolch yn fawr i chi. Mae nifer dda ohonoch chi yma yn y cyfarfod Cymraeg heno, so mae hwnna'n wych i weld. Dwi ddim yn gwybod pwy sydd yma, achos dydw i ddim yn gallu gweld yr enwau. Dwi jyst mynd i check o cwpl o beth yn nawr. Yn y chat, um, does neb wedi rhoi unrhyw beth yn y chat. Yym a wedyn 'ny yn y Q and A mae gen i'r sylwadau o gynne, sef y bobl oedd yn gweud bod chi'n gallu clywed ac yn y blaen, so diolch am hynny. Yym felly wna i jyst aros ychydig am eiliadau nawr i weld os oes 'na unrhyw gwestiynau pellach, yym ac os nag oes e, ma' croeso i chi fynd. Yym, peidiwch meddwl bod angen i chi aros ar lein. Dwi'n mynd i aros ar lein nawr achos y mae'r cyfarfod Saesneg am chwarter wedi chwech. Felly os hoffech chi glywed y cyfarfod to mewn iaith arall, mae croeso i chi aros, go bryn bod hwnna'n syniad da. Um, ond uh, diolch yn fawr i chi am ymuno gyda ni. Um, os oes Unrhyw gwestiynau gyda'ch plentyn, mae croeso i chi anfon nhw i fy ngweld i, maen nhw'n gwybod lle i ffeindio fi yn yr ysgol. Um, os oes unrhyw gwestiynau, mynd i'n ymddangos nawr, yna anfonwch nhw drwyddo, ond os na oes unrhyw gwestiynau, yn amlwg, croeso i chi fynd um, offline, a wedyn ni bydda i'n cau'r alwad yma, a wedyn bydda i'n mynd nôl ar y link Saesneg, achos mae hwnna'n mynd i fod yn link gwahanol. Ie, yeah, so mae pobl yn dechrau gadael. Um, Ie, yeah, mae rhywun wedi gweud diolch yn fawr iawn am sesiwn fuddiol. Mae hwnna'n gret, so chi wedi meddwl bod e'n fuddiol a dde werth i wneud felly. Um, felly ie, yeah. so nos da i chi gyd. Um, noson rieni, roedd yn wyth, nos Iau, a wedyn mae noson rhieni blwyddyn un ar ddeg y dydd Iau wythnos nesaf, a wedyn ni yr wythnos wedyn mae gyda ni chweched, neu na, chweched yw'r noson cyn um, noson olaf cyn yr HMS ar ddiwedd y tymor. So mae yna just cyn hanner tymor, a wedyn ni fydd ni'n gweld rhieni blwyddyn saith wedyn yn syth ar ôl hanner tymor. OK, so diolch yn fawr i chi. Um, na ni.